tal-elezzjoni li jmiss u issa r-riżultat se jibda joħroġ vera fast. Tantu fast li l-papa diġa jaf li ħajibħu l-Labour. Jiena xommula u jiena Nazzjonalist u dil-krus qiegħed mal-mami biss għax fl-istatut il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista familji sħaħ ma jistgħux isifru flimkien ħalli jekk jinqala' xi ħaġa ma tkunx mietet familja sħiħa. Hello Sean! Hello! Kif inti? Ħażin ġuħ. Għax jien nazzjonalist u aħna nazzjonalisti qatt ma jista' jkun li ngħidulkom li qegħdin tajjeb. Isma' tikkjabni għaj noqogħdu nibnu. U x'ħadd ibnu llum xi ħotel ta' tliet insular fejn ixxatta l-baħar? Jew xi università fuq ix-xagħri? Ismu taf li l-mama tiegħi tgħid li aħna tal-Labour kollox bil-liġi nibnu? Ejjew iktar ġo xomok! Isma', ma tridx immorru naraw ġo theatre musical? Eħe, ejja, x'hemm musical? Illum hemm il-musical Mamma Mia! Yay! Din ifakkarni fl-elezzjoni Mamma Mia. Għaliex? Għax konna noqogħdu nkantaw Mamma Mia, 34,000, mamma, kif kaxkarnijam. Kollu xaħmar Ilek tara kollu xaħmar. U taf xni najdlek, il-jien ma rridx niġi miegħek nara l-musical. Għax inti kattiv u inti m'intix iktar il-best friend li għandi ieħor. U tef għalfej ma nistax inkun il-best friend tiegħek. Għax int għandek difett. Flimu, inti laburjes. U dal-friend tiegħi mill-iskul li mmur jiena iċ-Chiswick. U allura Daw il-friends tiegħek kollha Nazzjonalisti. Iċ-Ċiżwiek il-biċċa l-kbira Nazzjonalisti u barranin. Hemm iktar barranin minn Nazzjonalisti. U tgħidx kemm għandi ħbieb mid-dinja kollha. Wow! Eżempju għandi friend Ġermaniż jismu Hans. Hans? Hans. Hans. Bully. Eħe. Dejjem hu l-iktar taf. Wow. L-aħħar darba konna l-home economics u konna qed nqattaw basla u alla miss. Jiena l-unika ħaġa l fejn nibki hija meta nqatta basla. Għattila misset jigdeb. U xaħatlu? Anka l-kokonat dbikkieħ, bat fajtilu f'qajtlu moħħu. Għandek iktar ħbib. Għandi ħabib tiegħi russu, twil daqs iċ-ċumnija. U tafu sew? Għax qatt ma kellimtu, imma fil-bitħa dejjem ħdejh niftehmu x'jidher ħdej ir-russu. Aw, Taf illi t-tija tal-mami dik li toqgħod l-Ingilterra viċin Portsmouth hemm. Tgħid illi grazzi għal Evarist Bartolo aħna għandna l-isbaħ skola isbaħ miċ-ċiżwek. Ejjew hekk tard ġo x-siegħa li toqgħod l-Ingilterra fit-tribut. Għandkom skola akbar mill isbaħ miċ-Chiswick, eh? Hekk għidlu l-Evarist ta' taf fejn imur skola ġo container, taf! Fi żmien in-Nazzjonalisti, il-containers konna nużawhom għat-tagħbija. Jew biex inġorru ilma li fil-verità kien whiskey għalik biss konna nużawhom. Taħsbu li kollox isbaħ minn tagħna għandkom? Joseph isbaħ minn Delia. Avolja issa Joseph ħajitlaq. U hija toqgħodx tinkwieta. Qed ninkwitawk ma nafux hekk ħansibu wieħed Tajjeb daqsu. U le aħna wara Simon, u mbagħad malajr sibnieh il-Delia. Issa taf li t-tiju tiegħi, dak li jmur ibih iċ-ċimpuċ jiġri u karawaj fuq il-beach. Jgħid, li vera sibtuh, kif jgħid eżatt sibtuh, F'Sarmkam. Iju hekk jgħid Joshi t-tiju tiegħek li jmur ibigh il-full ċiċri u karawet fuq il-beach! Jien mhux ħa naqa' l-provokazzjoni tal-Labour u ngħid dawk il-kliem bsatas li jibdew bl-S! U ż-żopp waqa' l-barbin. Issa kif ħa nġibuh?

Imma mi tiegħi tgħid no! Ejwek tajt ġo xommok! Iċċekkja li ftit hekk u ġieli nies ħa nagħmel pipì. No, ta! L-għaliex? Għax it-tija l-ispiżjara tajt li toħroġ loqloqa ħamra. Ejwek tajt ġo xi tija l-ispiżjara! Intom mhux kollox aħmar taraw! Iċċekkja li ħa nagħmel naqra pipì! All right, x'ism inti hawn diġà qed tagħmel? Qed nidher? Le għax nafek sew jien għalhekk. Jas tinduna li għamilt. Ah, isma, jiena ngħidlek li fil-pool għalhekk ma jgħixux fishes. Għaliex? Għax bil-pipi jmutu kollha. Ah. Barra waħda. Li hemm? Il-pixxi spad. U taf li qed nitkellmu fuq il-ħut. Grazzi għal Edi Fenek Adami, il-baħar zidnilu l-ħut bil-fish farms fejnu minn nazzjonalisti!

Il-ħut aħna jitilgħu fuq l-art qegħdin taħt ir-rejben. Imsieken daw l-erba' Laburisti li baqa'. Ħa nitlob għalikom kollha biex tinbidlu, biex tikkonvertu. Intom titolbu d-dar. Ma konniex nitolbu ma minn kemm ilu jsajjar il-pappa sirna nitolbu qabel u wara l-ikel. Ejja, on your knees ħalli nitolbu ħana. Użżab, użżab. Eh! Omu lej illi inti dejjem moħħok fija Inżeni ftit u ffoka naqra fuq Delia! Fih l-għerf, il-fehma u l-intelliġenza u għamlu raġel sod! Forsi l-elezzjoni li jmiss ma tafx kif iġibilna mal-vot! Issa trid nilagħbu ċama ċama. Ċama ċama kif tilgħabha? Ċama ċama tmur taqbeż fil-porta jagħri sehem u mbagħad jekk ma jitlax sa trid tinżel għalih u tih majnata. Ħanina hawn Joseph ivvintadi għax kull min ma jaqbilx miegħu jtih majnata! Nota, Skont it-tiju tiegħi li jgħix il-Kanada ma jmur kuljum minn l-Awstralja ċili għal-Kanada u l-Ingilterra. Jgħid illi qatt ma kien hawn leader bħal Joseph. Iwek jgħidu x-tiju li jgħix ma naf. Ma nafx fejn jgħix da tiju. Joseph naf li hu korrott. Jiena ma rridx naqbeż għax nibża. U lejja law. Ħalli ħalina l-biki. Għax qegħdin fl-oppożizzjoni u min jaf kemm baqalna, ejja. Issa mur hemmhekk u I will help you. Okay. Eh, Kont mort fix-xifer, eh? Issa, li ħanamlu, ħanamlu ġamp fl-imkien, ok? U intom kif jagħmel ġamp, laburisti ċemplulu, mhux ċemplulu, ċemp ċpulu waħda kbira, ok? Ok? Hek, xej, għassizi maw dal-laburisti. Lest? Yes. Nimlu għab sing along? Wieħed ġoj, wieħed tfal, hekk jispiċċa d-dadu sad!